Noýabr aýy üçin täleýnama. Hamal. Hamallara noýabrda maksada okgunly bolmak maslahat berilýär. Hemişe özüňizi kämilleşdirmegi dowam ediň. Şeýle ýagdaýda siz öňde goýan maksadyňyza ýetmek bilen, heniz hyýalyňyzda hem gelmedik täze mümkinçilikleriň üstünden bararsyňyz. Bu aý siziň öňki ýyllarda çeken zähmetiňiz öz miwesini berer. Jogapkärçilikli wezipelerden ýaýdanmaň, saglygyňyza üns beriň. Sowur. Sowurlaryň başyny gurşap alýan adamlara has golaý bolup, olar bilen pikir alyşmak, özüni ünjä goýýan zatlar hakda gürleşmekleri gerek. Olaryň siziň gözden salýan taraplaryňyzy görüp, degerli maslahatlar bermekleri bilen sizde ähli zada täzeçe garaýyş dörär. Bu bolsa çözülmedik meseleleriň çözgüdini tapmakda, tapylgysyz goldawdyr. Bu aýda sowurlara, wezipelere hödürlenmäge şert dörär. Jöwza. Bu aý jöwzalara öz ýüregini diňläp, öz pikirine görä hereket etmek maslahat berilýär. Geçmişde bolup geçen gerekmejek ýatlamalary aňyňyzdan aýryň. Eger siz täze durmuşa, özgerişe taýýar bolsaňyz, noýabr oňa tarap ilkinji ädim bolup biler. Iş başarjaňlygyňyz göze ilmän galmaz. Bu bolsa size täzelikleriň bolmagyna getirer. Seretan. Seretanlar bu aýda täsirli wakalara taýýar bolup, her wakadan degerli netije çykarmaklary gerek. Özi-de diňe bir täze başdan geçirmelere taýýar bolman, eýsem bolup geçjek pursatlardaky şatlygy duýmagy-da başarmak gerek. Hemme zada ruhubelent çemeleşiň. Bu aýda size elýetmez ýaly görnen mümkinçilikler öz-özünden peýda bolar. Olaryň üsti bilen işiňizde kämilleşip, Netijede wezipe, jemgyýetdäki üstünlik siziň tarapyňyzda bolar. Eset. Esetlere töwekgelçilikden gaça durmak gerek. Iş bilen şahsy durmuşyň arasynda parh goýmaga çalşyň. Güýz duýgularyňyzy çuňlaşdyrar. Ýöne köpçülikden daşlaşmaň. Pikir alyşmaga, kärdeşleriňiz bilen tejribe paýlaşmaga açyk boluň. Topar bolup işlemek diňe bir düşewüntli girdiji gazanmak däl, öz maksadyňy ýeňil amala aşyrmagyň hem ygtybarly usulydyr. Sünbüle. Bu aý sünbüliler eger yhlas etseler, kämillige tarap önjeýli ädim äderler. Ýöne arzuw etmekden, meýilnama düzmekden ýaýdanmaň. Olar siziň haýsy tarapa hereket etmelidigiňizi dogry kesgitläp berer. Edýän işleriňiz arzuw-niýetleriňiz bilen gabat gelýärmi? Esasan şony sazlamaga çalşyň. Işleşýän adamlaryňyza ünsli boluň. Täze tekliplere haýdan-haý topulyp gözsüz batyrlyk etmäň. Teklibi-de, onuň eýesini-de kemsiz öwreniň. Häzir howlukmagyň wagty däl. Mizan. Mizanlar öz meselesini diňe daşyndaky adamlaryň maslahaty bilen çözüp bilerler. Elbetde, bu aňsat bolmaz, ýöne köpçülik size özüňizden bolan dartgynlygy aýyrmaga kömek eder. Köpüň dilegi köl bolarmyş. Olara bil baglap ýalňyşlaryňyzdan sapak aljak boluň. Haçanda çözülmesi kyn bolan meseläňiz çözülip, ýeňillik bilen dem alanyňyzda, öňüňizde ak kagyz ýaly täze başlangyçlaryň durandygyny görersiňiz. Puluňyza aýawly çemeleşiň, gerekmejek zatlary satyn almaň. Akrap. Akraplar bu aý daş-töweregindäkiler bilen gatnaşyklaryny mazaly berkiderler. Adaty bolmadyk özüne çekijiligi bilen olar özlerine gerek adamyň ýanynda bolmagyny gazanarlar. Başgalara maslahat bermegi ýaýdanmaň. Belki, siziň goldawyňyz kimdir biriniň zerur meselesinde kömek eder. Ýyldyzlar size maslahat berýär, tygşytlygyň ilkinji ädimi girdeji-çykdajyny tertipläp bilmekdir. Kowus. Ruhubelentligi elden bermäň diýip, ýyldyzlar size berk tabşyrýar. Size ýardam berip, ylhamlandyrýan adamlara golaý boluň. Islendik maksada ýetjekdigiňize we sizde munuň üçin gerek bolan ähli başarnyklaryň bardygyna ynanyň. Üstünlik öz eliňizde! Noýabr sizi az-kem tygşytly bolmaga çagyrýar. Iş bilen dynç alşy sazlaşdyryň we gerek ýerinde lukmana ýüz tutmakdan çekinmäň. Jedi. Jedilere adamlar bilen gatnaşykda oýlanmaklary gerek. Eger özüňize gerek bolan gürrüňlere goşulyp, sizi hakykatdan gyzyklandyrýan sowallara berseňiz, gerekmejek ýakymsyz ýagdaýlardan daşda bolarsyňyz. Dartgynly ýagdaýlardan daşda boluň. Bar maksadyňyz rahatlyk bilen sazlaşyk bolsun. Şeýle ýagdaýda daşyňyzdakylar hem size görä bolmagy çalşarlar. Dalu. Daluwlaryň nämedir bir täze zat bilen meşgul bolmagy gerek. Belki siz özüňize täze güýmenje tapynyp, dil öwreniş merkezine ýazylarsyňyz. Şol ýerlerde boljak täze tanyşlyklar, täze duýgular siziň durmuşyňyza ýakymly öwüşgin çaýyp, ýaşaýşyň täsirligini artdyrar. Çaklaýşyňyz ýaly girdeji getirmeýän işleriňize gaýtadan göz aýlaň, olaryň girdeji getirýän täze usulyny gözläň. Hut. Hutlaryň Ýer ýüzünde bolup geçýän özgerişlerden habarly bolup, täze maglumatlary öwrenmekleri gerek. Durmuşyň dürli öwrümine taýyn boluň. Bolup geçjek ýagdaýlara näçe çalt öwrenişseňiz, şonça-da tiz üstünlige ýetersiňiz. Noýabr girdejiňiziň gowulanmagy üçin oňaýly aý. Maýa goýmak arkaly girdeji getirmegiň aladasyny ediň. Bu aý size hususy telekeçilik bilen meşgullanmak üçin hem düşümlidir. Mähribanlar, noýabr aýy her biriňize düşümli bolsun!